Siziň öz-özüňize bolan sylagyňyz, söýgi bilen satuwyň arasynda gönümel baglanyşyk bar. Ýokary gazançly, has üstünlikli satyjylarda öz-özüne bolan sylagy ýokary derejedir. Her gezek siz öz-özüňize Men özüme ýaraýaryn, men özüme ýaraýaryn, men özüme ýaraýaryn diýip gaýtaladygyňyzça, siziň özüňize bolan hormatyňyz artyp, siziň üstünligiňiz artyp, Başlar. Siziň üstünligiňiz näçe uly bolsa, şonça-da öz-özüňize ýarap başlarsyňyz. Akyl taýýarlygy fiziki taýýarlyk bilen des-deňdir. Eger-de siz gündelik akyl türgenleşigini geçseňiz, onda özüňize bolan sylagyňyzyň derejesi we sizi gurşap alýan dünýä bolan şatlykly garaýşyňyz has hem ýokarlanar. Siz özüňize näçe gowy ýarasa, şonça-da size töweregiňizdäki adamlar ýarap başlar. Siziň potensial müşderileriňiz sizi näçe gowy görse, şonça-da olar sizden köp zat satyn alarlar. Ýa-da Sizi öz dostlaryna maslahat bererler. Meniň hemme aýdýan zatlarym soňky on ýylyň dowamynda köp sanly geçirilen barlaglar bilen berkidilendir. Siziň öňdebaryjy satyjylar ýaly pikirlenmegiňiziň uly üstünligiň Başydyr. Şonça-da siz öňde baryjy satyjylar ýaly pikirlenip başlarsyňyz. Siziň özüňize bolan hormatyňyz artyp başlar. Siz özüňize gün-günden ýarap başlarsyňyz we siz hemme başlan işleriňizi şadyýan we edebi çemeleşersiňiz, siz güýçli we bagtly bolarsyňyz, sizde güýç peýda bolup, siz has edermen bolarsyňyz, siz köp duşuşyklary geçirip, tanyşlyk dabaralaryňyzy. Üstünlikli geçirersiňiz. Siz köp satuwlary geçirip, köp pul gazanarsyňyz. Haçan-da, siz öňdebaryjy satyjylara mahsus hereketleri etseňiz, siziň durmuşyňyz tomus säheri ýaly açylar. Geliň başlalyň! Satuwyň ýokary derejesine ýetmekligiň birinji açary. Hyjuw, erjellik. Bu bap örän wajypdyr. Siz öz ýagdaýyňyzy şu ýerde goýmaly. Köp satuwlary amala aşyryp, ýokary üstünlikleri gazanmaly. şertde özüňe bolan söýgüni artdyrmaklyk söýülýän adamlaryň köpelmegine getirýär. Öňdebaryjy ýigrimi göterim satyjylar dünýädäki segsen göterim satuwlary geçirýändiklerini bilmeýärler we özüni öňdebaryjy menejer derejesine degişli edýärler. Ýygy söýülýän satyjylar Siziň öňüňizdäki açylan mümkinçiliklere şadyýanlyk bilen garaýarlar. Olar öz hyzmatlaryny, hyzmatlaryny satmak bilen öňde goýan maksatlaryna doly ýetjekdiklerine ynanýarlar. Mundan başga-da, olar öz meýilnamalaryny amala aşmaklygyna ynamly gürleýärler. Siziň Satuwdaky aýgytly ädimiňiz üstünlik gazanmak borjuňyzy öz üstüňize almaklygyňyz bolmagy mümkin ýa-da öz ugruňyzda iň gowy bolup saýlamaklyk borjy. Siz şu gün çözgüdi kabul ediň, Men ýigrimi ýedi ýaşymda wagtym meniň Durmuşymy üýtgeden zat barada aýtmaga rugsat beriň. Birnäçe ýyllaryň dowamynda maňa bir pikir gelýänçä aýlanyp ýördüm. Şu günki günde öňdebaryjy on göterimdäkiler başlangyça yzdaky on göterimiň düzüminde boldular. Şu günki ösýänler öňler gedaýçylyk edýärdiler. Indi sizden soramaga rugsat ediň, nädip durmuşyň dabarasyna düşmeli? Bu soraga örän ýönekeý jogap bar, ilki bilen işleýänlere goşulyň. Ençeme adamlar durmuşyň bu täsinliklerine ýetmäne ymtynýarlar we ol adamlara haýran galýarlar. Emma şol Durmuşa ýetmek üçin hiç zat edenoklar. Siz işleýän adamdan adamlara golaý bolmaly. Ikinjiden, siz bularyň arasynda aýrylmaly dälsiňiz. Erjellik bilen ädime-ädim öňe hereket etmegiňiz Öz üstünligiňizi we bilimiňizi her gün, her hepde, her aý gaýtalap durmaly. Allanyň ýaradan gök asmanynyň ýetişişi ýaly sizem öz ugruňyzda ynamly ösüşleri gazanmaly. Eger-de siz şu maslahatlara eýerip, Şu ýoldan ýöreseňiz, siziň ýokary gazançly satyjy bolmagyňyza dünýäde hiç bir adam päsgel berip bilmez. Durmuşyň şu öwrümi bu çözgüdi kabul eder. Birnäçe ýyl ozal men anyk göz ýetirdim, üstünlik bilen çökmekligiň arasynda aýdyň, kesgitli netije kabul etmeklik ýatyr. Tä gerekli maksada ýetýänçäňiz, durnukgylygy we erjelligi gaýtalap durmaly. Dünýä öz durmuşyny gowulyga üýtgetmeklik isleýän adamlardan doly. Emma olar goýlan maksatlara ýetmek üçin durnukly çözgüt kabul etmegi başarmaýarlar. Bolmak isleýän adamsyna göz öňüne getirmek, men gowy diýip, yzygiderli gaýtalamak we gerekli maksada ýetýänçäňiz durmuşyňyz üýtgeýänçä gaýtalap durmaklyk wajyp. Onuň üýtgemegi ikuçsyzdyr. Satuwyň ýokary derejesine ýetmekligiň ikinji açary. Batyrlyk, gaýduwsyzlyk, öňdebaryjy satyjylar üçin gorky bilen hemişe göreşýärler. Ol köp wagt satyjylary yza gaýtarýar, siziň üstünligiňize barýan ýoluňyza päsgel berip biljek gorkynyň iki görnüşi bar, ýeňilmeklik gorkusy we tankydy ýa-da yzyna gaýtarmak gorkusy hakykatda ýeňliş we terk etmeklik sizi ynjydyp yza çekmäne eýsem ýeňiş we terk etmeklige bolan gorky sizi bu ýagdaýlara salýar. Ýeňliş we terk etmeklige bolan gorky sizi ilkinji nobatda etmeli işleriňizde saklar. Men ýaş satyjy bolan wagtym hiç zatdan gorkmazlygy öwrendim. Zähmet gahrymanlarynyň beýlekilerden tapawudy onuň gaýduwsyzlygyny, beýlekilere garanyňda birnäçe minut uzak saklap bilmekligindedir. Biziň hemme duşýan adamlarymyz ýeňişde we terk etmeklikde gorkýarlar. Emma gaýduwsyz adam gorky bilen söweşip, öz etjek işlerini edýär. Ortaça statistika Maglumatlara görä, adam gorkudan gaçyp, gorkyny basmaklygyna ymtylýar. Amerikan aktýory Glen Ford aýtdy, Haçan-da siz gorkýan zadyňyzy etseňiz, onda gorky siziň durmuşyňyza eýe bolar. Ralof, Awa Emerson şu sözleri okandan soň durmuşy düýbünden üýtgedi. Eger-de siz durmuşyňyzy düýbünden üýtgetjek bolsaňyz, ömür boýy öz gorkýan zatlaryňyzyň üstünde işläň. Geliň, siziň dykgatyňyza has güýçli sözi hödürläliň. Siz onuň kömegi bilen ýeňliş we onuň däl jogaby almana gorkusyny ýeňip geçip bilersiňiz. Siz özüňiz Yzygiderli gaýtalaň, Men alyp çykaryn! Men alyp çykaryn! Men alyp çykaryn! Siz Men alyp çykaryn diýip näçe köp gaýtaladygyňyzça, şonça-da gorky azalar we şonça-da özüňize bolan sarpaňyz artar. Haçan-da, siz. Men, iň gowusy! Men, iň gowusy! Men alyp çykaryn diýip gaýtalaňyzda, siz özüňize bolan ynamyňyzy, hormatyňyzy şeýle derejä çenli güýçlendirýärsiňiz welin, sizi soňra saklamak mümkin däl bolar. Hut şu çemeleşme bilen netijeli işleýän satyjylar tapawutlanýandyrlar. Satuwyň ýokary derejesine ýetmekligiň üçünji açary. Wepalylyk, öňdebaryjy satyjylar öz kompaniýalaryna wepalydyrlar, olar öz önümlerine we hyzmatlaryna we öz müşderilerine ynanýarlar, has hem olar özüne we üstünlige ýetip biljek ukyplaryna ynanýarlar. Siziň özüňize bolan ynamyňyz we siziň tarapyňyza hödürlenýän önümiň hilli we onuň adamlar üçin peýdalydygyny ynandyrmaga bolan Ukybyňyz arasynda göni baglanyşyk bardyr. Satuw aktyny köpülenç ruhubelentlilik, yhlasly geçirmegi diýip atlandyrýarlar. Siziň ruhubelentlik, yhlasyňyz näçe köp bolsa we siz satýan önümiňize näçe köp ynansaňyz, şonça-da siziň Ruhubelentlilik, yhlasyňyz täsirli bolar we şonça-da siziň müşderileriňiz täsirlenýär we size zerur bolan hereketleri ýerine ýetirip başlaýarlar. Bu gün aladaçyl gatnaşygyň satuw potensialynda has zerur element bolup durýandygyny bilýärsiňiz. Şeýle hem, Size siziň işiňiz näçe köp ýarasa, şonça-da öz kompaniýaňyza, siziň hödürleýän önümiňizde, hyzmatyňyza wepaly bolarsyňyz we munuň bilen, elbetde, siziň satyn alyjylar barada Aladaňyz has oňat ýüze çykar we siz şonça-da satuw barada ölçenip-biçilen netijä gelmek üçin kömek etmäge ýakyn durarsyňyz. Şeýlelikde, siz ähli zatdan köp pikir edýän adamlaryňyz bolup durýar. Öz-özüňize gaýtalaň, Men işimi gowy görýärin. Men işimi gowy görýärin, men işimi gowy görýärin, ähli öňdebaryjy satyjylar özlerini we öz işlerini gowy görýärler, olaryň müşderileri muny duýýarlar, netijede müşderiler olardan zat satyn alaslary gelýär, olar bilen gaýtadan söwda etmek isleýärler we olary dostlaryna we tanyşlaryna maslahat berýärler.